12 ta' Lulju San Ġwann Gwalbertu, Abbati, għex bejn id-985 u 1073. Ftit huma d-dettalji ċerti li waslulna dwar dan il-qaddis, fundatur tal-Benedittini Vallambrożini. Imwieled bejn is-snin 985 u 995, Ġwanni kien ġej minn familja nobbli Fis Domini minn Firenze u kien imħarreġ fl-armi. Darba, f'jum il-Ġimgħa l-Kbira, meta kellu tmintax-il senwa, waqt li kien akkumpanjat minn qaddejja armati, iltaqa' ma' dak li kien qatillu lil ħuh. U dan ma kienx armat, waħdu. u f'post minn fejn ma setax jiżgiċċa. Kien ġa se joqtlu biex jitħallas għall-mewt ta' ħuh meta dan niżel għarkupptejh f'riġlejh u talbu jaħfirlu għall-imħabba ta' Ġesù msallab. Milqut mill-grazzja, Ġwanni ftakar fil-kmand ta' Ġesù li għandna naħfru lill-għedewwa tagħna, u għannqu bħal aħuh. Jingħad li kif daħal fil-knisja, deherlu li ra lil Ġesù kruċifiss ibaxxilu rasu bħala sinjal ta' approvazzjoni għall-att ta' maħfra li għamel. Ftit wara hu daħal fl-Abazija ta' San Miniatio f'Rerenze, pajjiżu, iżda wara telaq minn hemm biex jeħles mis-simonija u biex isib aktar faqar u skiet, u għażel Villas Umbrosa, wied kollu bosktijiet fit-Toskana, fejn waqqaf ordni ġdid taħt ir-regola ta' San Benedittu. Huwa kellu għajkijiet biex jagħmlu xogħol manwali u jieħdu ħsieb l-affarijiet ta' barra l-klawsura. Il-qaddis kien rigoruż fuq is-silenzju u d-diskors bħala appostulat. Huwa ħejja l-patrijiet tiegħu biex jitqabdu fit-Toskana kontra l-bejgħ ta' uffiċċji tal-Knisja u kontra n-nuqqas ta' osservanza taċ-ċelibat tal-kleru. San Ġwann miet fit-tnax ta' Lulju tas-sena 1073 ta' 88 sena. Qabel ma miet, lill-irħib tiegħu qalilhom, Meta tkunu se tagħżlu abbati superjur, agħżluh fost dawk l-aktar umli, l-aktar doċli, ta' karattru ħelu, u l-aktar mortifikat. Bla ma ntebaħ, hu kien qiegħed ipinġi profil tal-karattru tiegħu nnifsu. Huwa ġie kkanonizzat fis-sena 1100.

Għamel dan l-appell meta wasal il-Portugall fil-ħdax ta' Mejju tas-sena 2010. Il-Kattoliċi għandhom ikunu lesti li joffru l-martirju f'soċjetà sekularizzata. San Ġwann saħaq ħafna dwar li wieħed għandu jżomm il-ġabra u s-silenzju u ma kienx l-uniku. Imma għaliex din l-enfasi dwar l-importanza tas-silenzju? Kemm storbju jiċċirkondana madwarna u anki ġo fina. Fid-dinja li qed ngħixu fiha is-silenzju jew is-skiet interjuri saru lussu li mhux kulħadd jista' jikseb. Imma n-nisrani x'jista' jagħmel? Alla mhux magħluq fih innifsu, imma jixtieq jinfetaħ u jidħol f'komunikazzjoni mal-umanità, magħna lkoll, miegħek li qed tara dan il-filmat bħalissa. Imma aħna, spiss, qisna bħal dak il-mutu u t-trux tal-Vanġelu, li bħal donnu għandna qalbna miftuħa għal kollox minbarra għall-vuċi ta' Alla, li hija tant ġentili u ħelwa, li l-bniedem jismagħha biss meta jiskot u jirnexxielu jsib is-silenzju. Imma kemm għad hawn minna li għandu l-fidi u l-umiltà biżżejjed li twassal biex wieħed jilqa' l-Kelma ta' Alla għal dik li hi? Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd 6 ta' Settembru tas-sena 2015 li kien proprju dwar ir-rakkont tal-fejqan ta' raġel mutu u trux jispjega b'dan il-mod, Il-Vanġelu tal-lum, Mark kapitlu 7 versi mill-31 sa 37, jirrakkonta il-fejqan tal-mutu u t-trux, avveniment straordinarju li juri kif Ġesù jistabilixxi l-komunikazzjoni sħiħa tal-bniedem ma' Alla u mal-bnedmin l-oħra. Il-miraklu jseħħ fiż-żona tad-Dekapoli, jiġifieri f'territorju kollu kemm hu pagan, għaldaqstant il-mutu u t-trux li jittieħed għand Ġesù jsir simbolu ta' bniedem li ma jemminx iżda li jibda mixja lejn il-fidi. Infanti, in-nuqqas ta' smigħ tar-raġel tal-parabbola jesprimi n-nuqqas ta' ħila li nisimgħu u nifhmu Mhux biss il-kliem tal-bnedmin imma wkoll il-Kelma ta' Alla. U San Pawl ifakkarna li l-fidi tinbet mis-smigħ tal-predikazzjoni, Rumani kapitlu għaxra vers sbatax. L-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesù hu li jwarrab lir-raġel bogħod mill-folla, ma jridx jagħti pubbliċità lill-ġest li se jwettaq, imma lanqas ma jrid li kliemu jkun mgħotti mill-immaħba tal-ilħna u mit-tlablib tal-ambjent. Il-Kelma ta' Alla li jtina Kristu teħtieġ silenzju biex tkun milquha bħala kelma li tfejjaq, li tgħaqqad u li treġġa' lura mill-ġdid il-komunikazzjoni. Imbagħad naraw ċari żewġ ġesti oħra ta' Ġesù. u jmiss il-widnejn u l-ilsien tal-mutu u t-trux, b'hekk jikseb lura r-relazzjoni tiegħu ma' dak ir-raġel li ma kellu ebda komunikazzjoni. L-ewwel ma għamel kien li raġa' stabilixxa l-kuntatt. Imma l-miraklu hu rigal li jiġi mill-għoli, li Ġesù jitolbu lill-Missier, u għalhekk li hu refa' għajnejh lejn is-sema u ordna, Infetaħ! u widnejn ilmutu u trux infetħu. Tinħall l-għoqda li kellu f'ilsienu u jibda jitkellem kif suppost. It-tagħlima li nisiltu minn dan l-episodju hija li Alla mhux magħluq fih innifsu imma jinfetaħ u jidħol f'komunikazzjoni mal-umanità. Fil-ħniena bla tarf tiegħu jegħleb l-abbiss infinit li hemm bejnu u bejna u jiġi għandna. Biex iqiegħed fis-seħħ din il-komunikazzjoni mal-bniedem, Alla jsir bniedem. Mhux biżżejjed għalih ikellimna permezz tal-Liġi u l-Profeti, imma jersaq qrib tagħna u jurina lilu nnifsu fil-persuna ta' Ibnu. il-Kelma magħmula laħam. Ġesù hu l-bennej il-kbir tal-pontijiet, li fih innifsu jibni l-pont il-kbir tal-komunjoni sħiħa mal-Missier. U int, kemm qed toħloq skiet ġewwa qalbek billi tfittex dak il-post li fih tista' tinġabar u tħalli lil Alla jikkomunika miegħek Billi isem Malek Kemtu. Talba, O Alla, inti tajtna lil San Ġwann Gulbertu, mgħallem għaref dwar il-ġabra u skiet li r-ruħ teħtieġ biex tkun tista' tikkomunika miegħek fit-talb. Agħmel li nħobbu s-skiet u l-ġabra bħalu u fuq kollox li nimxu b'qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Ammen.